یەکێک لە بابەت یەکێک لە بابەتەکانی دیکە بریتیە لە بەکارهێنانی بۆڵیان فاکشن ئەم بۆڵیەنە چییە و ئیشی چیە تاان تۆ ئەتەوێت بۆ نمونە کۆمەڵێک قوس لەم دیوارەیە دروستکەی وەکو شتێکی مینیماڵیزم دەرەچێ بەڵام شتێکی جوانە من چۆن ئەوە دروستکەم تاان سەرەتا دێم چیەکەم قوسەکان دیاریەکەم بۆکسەکەم با بڵێین بە بۆکسێک ئەو شتە دیاریەکەم بۆ نمونە با بڵێین دانەی یەکەمیان بەم جۆرە بێت دیوارەکەمان با بڵێن ئەو شوێنی کە قوسەکانی تیاکەین 20 سانتیمەترە من لێرە قوڵی ئەمە هایتەکەی 25 دانێ با گەورەتر بێ کێشەم نییە باشە وەکو لێرەیە بتوانم کەمێک گەورەتریشی کەم بەم جۆری لێ بکەم باشە ئەمە قەوسێکمان هەیە لێرە ئەچمە سەر یەکدانەیەک لێرە زیادەکەم بۆ نمونە بەم جۆرەی لە یەکەم با بڵێن ئەمەیان بچووکتر بێ بۆ یکە دانێکی دیکەش لەسەرەوە دروست کەم بە جۆرێک لەم جۆرانە تۆ ئەتەوێ کۆمەڵە قەوسێکی لەم جۆرە با بڵێن دروست کە ئێستا دێم چیەکەم کە یەکیشان ئیدت پۆڵی بۆ زیادەکەم لێرە ئیدت پۆڵیم بۆ زیاد کردووە چمە سەر ئێچ هەموو چیەکەم کلیک لە یەک دانیان دەکەم کلیک لە ڕنگەکەم دواتر کلیکی ڕاست دەکەم و چانفەرێکم ئەها بەم جۆرە ئەمە یەکێکمان کرد کۆپی لێرە پێست نابێتەوە بچینە سەری دووبارە ڕنگ دووبارە هەمووی چافەرەکەینەوە بەم جۆرە یا ئەتوانین چی بکەین ئەتاچی هەموو ئەوانە بکەین پێکەوە بۆ نمونە ئەچینە سەر ئیدت جیۆمەتری ئەتا چی ئەمانەش ئەکەین باشە بۆی کە بتوانین شەوەیەکی ئاسانتر هەمویان بە یەکجار چەند فەرقین وەکو لێرەیا دیارە دواتر دێم چیەکەم هەموو ئەمانە ئەبەمە ناو دیوارەکەوە ئێستا بەم جۆرم لێ کرد کلیک لەم دیوارەیانەکەم باشە ئەمە مۆدێلاتەکان لای خۆت ئەگۆڕێ جیاوازە ئەنی شتێک نییە کە بەو جۆرە بێ ڕێکۆ کۆی کە من کردووە دواتر چتە سەر بەشی کریت دواتر لێر لە ستاندار تا دیتە سەر کۆمپاوند ئۆبجکت لە کۆمپاوند ئۆبجکت تا دیتە سەر بولیەن کلیک لە بولیەنەکەی دواتر دێیتە سەر کلیک لە سەبتراکت ئەکەی دواتر لێرەیا سێریکە ئاد ئۆبجێکتمان هەیە دانە دانە وەکە بینی بینیتە لەناو ئەو دیوارەیە زۆر زۆر بە ئاسانی توانیمان ئەم قەوسانە دروستکەینەوە و تەنها و تەنها بە چەند شێوازێک و بە چەند ڕێگەیەکی زۆر ئاسان تامان ئەمە زۆر بۆ زۆر شتیشت بەکاردێ سێری کەسە بۆ نمونە من ئەم بۆکسانم هەیە ئەمە بۆکسی یەکەمە باشە کە کلیکی لێ یەکەم ئەچمە سەر بۆڵیانەکە

توانی دەستکاریکی چونکە ئەمانە هەموو یەک ئۆبجێکتە هەموو یەک ئیدت پوڵیە بە یەک جۆر تۆ توانی دەستکاریان کەیت باشە لێرە ئینتەرسێکتمان هەیە ئەم ئینتەرسێکتە چیەکە بەس ئەوانەت بۆ هێڵێتەوە لێرە مێرجمان هەیە مێرجەکە چیەکە بۆ نمونە ئەگە سێریکەی ئەها یەعنی چۆن ئەڵێی هیچی لە هیچی ناکات دوای ئەتاچمان هەیە ئەمە بەس پێوەی ئەلکێنێ یەعنی ئەم ئەمانەی کە دروستم کردووە پێوەی ئەلکێنێ و ئەیکا بە ئۆبجێکتێک لەمە باشە و ئینسێنت ئینسێرتمان هەیە تابەن ئینسێرتەکە سەریکە باشە وەک لێرەیە دیارە بکەمێ بەڵام ئێمە سەبتراکتەکە بەکارێن بۆی کە ئەو شوێنی کە ئەمانەوێت چاڵی کات بتوانین دەستکاریکین وەکو لێرەیە دیارە بۆ زۆر شتی دیکە شەدوانی تۆ بەکاری وێنی ینی من ئەگەر بێت و بۆکسێک دروست کەم بە تاوەتی لەسەری بەم جۆرەمان لێ کردووە یەکێک لەو شتانی دیکە کە با باسی بکەم بریتە لەوەی گەر من ئەم بوڵیەنە ئەم بوڵیەنە ئەوەشی خۆشە وەکو وەکو مۆدیفایر بەکارهێنرێ باشە وەکو مۆدیفایر تۆ توانی بەکاری بێنی ئێستا من دێم چیەکەم بۆکسێکی دیکە لێرە دروستەکەم با بڵین سێ متر بەرز بێ سێ متر زۆرە لێرە مەدام ناو بیست بۆ نمونە بە 500 بە سێ مەتر باشە سەیریکە ئێستا بۆ نمونە من چیەکەم ئەچمە سەر ئێرە وەکو لێرە دیارە هشتا سانتیمەتر ئەو کێشە نیە درێژەکەی بە نەوەڵت با بڵین ئەمە دەرگایەکە بە دوو بیست ئەچمە سەر ئیدت پوڵی تاوان لێرەیە

ئۆفسێتەکەی سفرەکەمەوە بۆ نمونە بەم جۆری لێبێت ئەها وەکو دیارە اینجا دواتر ئەچمە سەر دیوارەکە ئەچمە سەر کۆمپاوند ئۆبجێکت لێرە بوڵدێنەکەی بۆ زیاد دەکەم سبتراکتێکەم و ئات کۆمپاوندێکم سەریکە کامەمان کرد ئێستا ئەچینەوە سەر ئەم بەشە ها لێرە چیمان هەیە یانە چینەوە سەر ئەڕێیەکە ئەڕێیەکە لێرەیە دیارە بۆ نمونە سەریکە مەودای نێوانیان زیاترەکەم کەمترەکەم بەم جۆری کە خۆم ئەمەوێت وەکو لێرەیە دیارە بەم جۆرە توانیمان ئەم دیوارە قەوسانە دروستکەین بەم شێوازە یان بۆ نمونە ئەگەر بچینەوە سەر ئیدت پوڵێکە تەمەن من چیەکەم ئەوانەی سەرێک و ژەنمەوە

بەم جۆرە لێ کردووە وەک دیارە لێرە ئەتوانین بە ئارەزوی خۆمان دەستکاری بکەین و ئەوەی ویستمان لێیە بتوانین بە بوڵیەن دروستی کەین بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش